Wel tysa tanna'n torri allan, os na ryw bolisi di cael ei wneud bod y ffarmwrs yna yn cael ei ail dalu, neu ch'wbod, os na ganllawia o fella yy ddim yn cael ei ystyried. Yy 'dyn ni'n gwrando ar Countryfile ddoe, yy Forestry Commission yn Lloegr, Pa, pa raglen di honno, dwch? Hei, mae'n gwylio Catherine. O ia, rhyw raglen debyg, dim cystad a ffarmio. O na ni, dyna ni eisiau glywed.
Rhan yn gorau gwneud uh, ar gafar coedwigaeth i wneud fel lle rhag i'r coedwigoedd mynd ar dan. A fel y Meirig yn dweud, uh, gogledd Iwerddon, os ydych chi'n sbio ar ffermydd sydd yn gogledd Iwerddon, rhyw hanner can acer ydyn nhw i fyny i gant a dwi wedi bod yn beirniadu mewn y sioeau yna, ewch yna, mae'r clasys y defaid y lawer iawn o ffermydd bach na ffermydd mawr, yr un peth rhai llaeth a felly. A un peth arall am unrhyw meddwl i'n deud wrth ryw hen ffrind iddiw. Ewch chi ar hyd lonydd Sir Fôn yma. Mae yna gerig beddi ar ben y rhan fwyaf o'r lonydd bach sy'n mynd i fyny at y ffermydd. A hwnna di'r hen stand laeth.
Mm. Ia, yeah, digon gwir. Mm. Cwestiwn nesa. Da chi eisiau gofio cwestiwn, dwi'n gallu deud wan. Na, get tu ôl i chi. Ia. Yeah. Da chi rhywbeth mawr ar eich meddwl y fara? Neu falch o gael y brec, da chi gael sit down. Sa rhywbeth sa chi licio ofyn?

Heno 'ma. Mae o 'di bod ar y newyddion heddiw, mae'n debyg bod 'na drafodaethau ynglŷn â swyddfeydd y Cynulliad yn y Gogledd. Gwynedd sy'n gwybod mwy. Wel, hynny yw, ni 'di bod yn poeni am ddyfodol swyddfa'r Cynulliad yn Gaernarfon ers blynyddoedd lawer, a ni'n gwybod bod nhw lawr i o dan bron, bron o dan hanner cant o staff erbyn hyn, uh, dal i fod yno, sydd yn, yn gwyliad o beth a gweud gwir, ne. Um, Mae, mae'r gwasanaeth maen nhw wedi bod yn rhoi ni yn Gaernarfon wedi bod yn ael i, i neb mewn ffordd ynde. Ni wedi cael, mae wedi cael ei werthfawrogi yn fawr iawn ynde. A sy'n ni'n siomedig iawn i weld, i glywed os fydd y staff i gyd yn symud o Gaernarfon neu'n gorfod i, i cael ei symud o Gaernarfon i, i Gyffordd Llandudno. Ai dyna'r bygythiad?
Ydyn nhw wedi awgrymu hynny heddiw? O, os yw'r swyddfa'n cau, be' arall maen nhw'n mynd i wneud yna ar ddiwedd y dydd? Neu ffordd allan nhw fynd o'i chwmpas i i sicrhau'r gwasanaeth yna i ffermwyr heb bod nhw wedyn falle yn gorfod mynd allan i farchnadoedd, a falle, falle wnawn nhw hynny, fi'm yn gwybod, ond ffordd maen nhw'n mynd dros y broblem, maen nhw wedi bod yn trafod Swyddfa Dolgellau yy dros y y flwyddyn ddwytha, a Mae, fi'n credu bod yna beth ar y gweill i sicrhau bod yna wasanaeth yn mynd i fod mewn swyddfa arall yn ystod y, y, y diwrnod sel fel pethau ar ddi Gwener yna, mewn ffordd yna. Felly, yr holl ffordd, ar hyn o bryd, o Ddwyrain i Gaernarfon, faint mae hynny yn gymryd i chi? Mm. Ugian munud, hanner awr? Ia, rhyw hanner awr. Faint sy'n gymryd i chi fynd i gyffordd Llandudno? Petai, da ni'n mynd deud, ond petai y swyddfeydd yn symud i fanno? Mae siŵr bod sy'n ei gyflymach ar hyd o A55. Ond mae'n braf mynd i Gaernarfon. Mae'n dre Gymreig braf. I dyna di'r ateb iawn, Margaret. Na, dwi'n gwybod. Margaret mynd i nofio, sa'n ei mewn dau funud, bysa? Bysa, mae'n wir.
Mae'n draws dŵr, le. Wel, mi ddedau fel hyn, petai rwy'n yn mynd o Aberdaron i Gaernarfon, mae'n mynd i gymryd awr. Yndi. Ydy. Os ydych chi'n mynd o Aberdaron i gyffordd Llandudno, mae'n gymryd faint, Dic? Awr a hanner. Awr a hanner, dda. Yndi. A hynny, Ych chi a chymryd bod ein problemau trafnidiaeth ar hyd yr A55 mm. a twnal Conwy neu twnal Penmaen Bach neu rwla de. A costau diesel fel mai. Yeah. Mm. Ond yr amser o chi, mae bobl yma, chi, da chi eisiau cychwyn fel da chi dweud, o Abadaron, mm. i drafod neu fydd rhoi ffurflen i mewn, neu fath i. Mae ffarmwrs Llan Rwst yn mynd i fod yn ddiolchgar dydyn, mae'n nes iddyn nhw dydy. Chwod, ma, ma, pan mae rhywun yn colli, mae rhywun arall yn ennill. Ar ddiwedd y dydd, ar ddiwedd y dydd, mae Caernarfon ar y funud yng nghanol uh, y gogledd ynddo fe. Mae'n ma, ma cymryd rhywfaint amser i fynd o Fflint i Gaernarfon ac o Aberdaron i Gaernarfon, sy'n ni'n gweud ar y funud ne. Sef y ddau begwn pella mewn ffordd. So mewn ffordd, allwch chi'n cael ei lot tecach na, na Caernarfon ar y funud o bryd ne. Bydd Fflint yn, yn gwerthrogi'r ffaith bod yn symud i fyna, ond bod yn gymryd pellach wedyn i bobl Aberdaron pen llun ne. Ond da ni'n gwybod eto ragdan. Na, Da ni ddim yn gwybod hyd yma. Yndi, mae o'n creu pryder. Cwsio'r cwch y dŵr maen nhw oddi wedi, dyma ffordd maen nhw'n wneud y datganiadau mewn ffordd, dyna pam maen nhw'n wneud e'n slo fach i weld beth yw'r ymateb ac yn y blaen de, ond mae'n gyfle i ni ymateb yno. A fi'n credu bod eisiau wneud e'n saff bod swyddfeydd, yr holl swyddfeydd y Cynulliad, os o bosib, yn cael eu cynnal a pharhau i fod yn rhagor. Heidi.
Cysidro'r siambl sôn a leni, dych chi'n gwybod, efo'r ffurflenni cais taliad sengl, Mi oedd gynna fi ffermwyr i fewn yn y swyddfa, yn y swyddfa yn, yn Llangefni 'ma. Fi oedd yn ôl ac ymlaen i Gaernarfon dair, bedair gwaith. Fysa hynna ddim yn bosib, sa, sa'n gorfod symud i, i Llandudno. Ond um, ydyn y penderfyniad, os na penderfyniad y cynulliad ydy hynna, rhaid nhw sicrhau bod na wasanaeth yna i'r ffermwyr. Swyddfa Undeb Amaethwyr Cymru, wrth gwrs. Ffermwyr i gyd.

Da ni di gyrru ceng o bobl Cymru i fyny i Cymbre i weithio. Sa nhw di cael cadw rheina yn y swyddfa yn Gaernarfon a gneud pethau efo compiwters a teleffon fysa di gweithio yr un fath yn union. Dwi'n teimlo bod ni di colli grŵp o Gymru. Unwaith ma' nhw di symud i fan'na i fyw yy wela i fi mond iddyn nhw nôl yn Pen-y-mân de. Be di barn chi? Da chi'n meddwl bo fi'n iawn ta?

lein Gymraeg de. O mae'n braf. Ie, da iawn. Oeddech chi, oeddech chi'n ffonio y llall de, a mi oeddech chi'n gwitchad a gwitchad a gwitchad mewn giw. Chi ffonio ar un Gymraeg, o'ch chi'n cael atab. A hyn yn wir am bob gwasanaeth Gymraeg, ffoniwch chi Nwy Cymru neu unrhyw beth ar y llinellau Cymraeg, y banciau, da chi'n cael service da iawn. Da chi'n cael gwell.
So, no, gwell yn lawer, a dwi'n teimlo bod ni wedi gyrru'r pobl i fyny mm. Cymru a pan oedd ddim angen, mm. sa rhina i gyd yn y swyddfa yn Gynarfon yn help i gadw'r lle fynd. Mm. Ond y tîm bach o 6-7-8 wed, beth yna, gyda? Mae'n dal. Mm. Yn union, yn union, mae'n rhyw gwahan, rhannu teulu yn union. Mm. Gyda i gwestiwn, efo'r lladdau sydd gyda yn y gogledd yma, Ellwch chi aros eiliad bach? Dewch â fe ni dwan, i ni gael y meicroffon a'r camera arnoch chi. Yndan, 'ych cwestiwn chi, Syr. Efo'r lladd-dai sydd gynnon ni yn y gogledd 'ma rwan, ma' gynnon ni Welsh Country Foods lawr lôn yma sydd yn dda iawn chwarae teg iddyn nhw efo ŵyn ynde, ond sgynnon ni nunlla efo gwartheg. Maen nhw gyd, ma' rhan fwya' ohonyn nhw'n drost y ffin i Preston a yym Ond bellach, bellach na hynny hefyd, i dy gwir, o'ch chi yn Swydd Efrog a felly, ac Scotland rhaid nhw. Um, mae Hybu Gig Cymru yn un asiantaeth sydd yn colli pres ofnadwy oherwydd hynny. Ynde? A hyn ni sy'n hyrwyddo yn cig oen a cig eidion ni.